U hekk għandna il-kaċċatora, it-tiġiġa għalla kaċċatore. Tiġiġa vera tfuq. U hekk jien issa kull ma joqos nżid it-tadam. Se it-tadam jħobb insajru ftit ġo din ir-riċetta. Għalli jassir ftit ieħor, ma mhux ħafna, forsi qed fadal li 15 minuta fuq narbax. U ħa nitfa' ftit żebbuġ mhux ħażin. Mela, ħa nerġgħu naraw x'għamilna. L-ewwel qlejna l-basal, propja stil mjajnieh. Zidna l-konserva u l-imbit. Wara li għamilna dan, kellna ċ-ċans nippreparaw il-ħaxix, sinneħ tajjeb, kellna t-tiġiġ li xwejneħ fil-griljoza biex neħjulu xaħmiet, un-bat Wara li sajjarnieh fil-griglios għal madwar 20 minuta t-tiġieġ tfajnieh mal-basla u l-kunserva u l-inbid. Wara li għamilna dak, qattajna l-ħaxix kellna ftit faqqigħ b'żgħar aħmar ħelu mill-aħmar, aħdar, isfar u qattajnih flimkien u ftit zunnarija. Issa fl-aħħar, u kelli t-tewm ukoll xi sitt sinni t-tewm kbar, nħobb inħallihom sħaħ. Issa fl-aħħar żitt iż-żebbuġ u t-tadam. Inħallihom isiru ftit ieħor daqs 15-il minuta bin-nar baxx dejjem, inteħħ ftit tursin u nista' nservi. U jien se nservi mar-ross li qed ninsajru bil-fwar. Minn hemmhekk għandi ikla kompleta. Ġod il-borma xi preparajtilkom. Hawnhekk preparajt ftit ħut dal-gost tiegħi jiena li nsajr il-ħut. U l-aktar ħaġa interessanti li l-ħut ikun ħut żgħir tal-aljotta ngħidlu jiena, eh, f'dal-każ huma vopi żgħar. U jiena eh, grazzi għal konis fix-shop ittihom li u tnaddafhom li fil-fadda s-servizz jagħtuh il-kulħadd. U barra minnek, Meta jiena ikolli dan il-ħut frisk tajjeb, naqbad daqs 500 millilitru ilma. Żewġ sinnit tewn kbar, nitfaħħom fl-ilma u basla. Basla mqatta. Issa jiena naqbad il-Nutrimix. U din l-aktar ħaġa li toġobni, għax il-Nutrimix ittik farmaċija fid-dar tiegħek il-magna li tibnili L-ikel għal saħħa ħjar, issa jiena hawnhekk. Naddaft u zaqqu rajt, grazzi għal konings fix-xop. U hawnhekk kelli ċ-ċans għallejtu, jiġifieri għamilt l-istok tiegħu, u bix-xew kollox u bir-ras kollox jiena ħanamel l-istok. Issa dan l-istok nista' nservih bħala soppa tal-ħut. Jew nista' nservih Mar-ross, jew nista' nagħmel għaljotta ngħidilha jiena tat-tradizzjoni tagħna, ġifieri naqlu l-basla, t-togħma, il-karfus, tagħmilha kif trid inti, però llum għall-benefiċċju ta' dawk li jħobbu l-ħut bħali, ħa nagħmel Soppa tal-ħut, mela l-ewwel ħaġa li għamilt sajjart il-ħut, importanti fi ftit ilma daqs 500 millilitru ilma bil-basal u t-tew. Issa wet l-estejt ftit ħaxix jiena u din l-aktar ħaġa li toġobni n-Nutrimix għax hija ekonomika. Mela berba ħutit biss tagħmilx aktar minn erba' ħutit żgħar, erba' ħutiet, basla waħda, żewġ sinnittew, sajjarnihom dawk. Arabali hija waħda jew tnejn żgħar. Karrotta waħda jew tnejn żgħar. Sewwa, issa jiena nagħmel ftit ħaba illum, nista' nagħmel ħaba għax bħalissa żmien il-ħaba vera tajjeb u nista' naqqas ftit mill-ħaba, skużawni ftit. Għannaqqas ftit għax importanti ħafna li jek t-tomiet fin-nutri mix ħajib għawem, ħajt fa' zewċ werqiet, tista' dan nitfaw iktar u qoddim. U għandi

U mbagħad nista' nżid likwidu kemm irrid jiena. Din hija soppa tal-ħut li l-ħut huwa frisk, sajjarnieh u qed insajruh bix-xewk b'kollox, jiġifieri Nutrimix peress li tagħmel 32,000 dawra fil-minuta, ħa jkolli l-opportunità li x-xewk ħa jkolli ċ-ċans nuża l-kalsjum kollu li fih, ħa jkolli ċ-ċans li jdub u jiġi likwidu. Arawh. Grazzi għal Nutrimix li din m'għandhiex element imma tagħmel kinetic energy bl-istess dawriet 32,000 dawra issa jgħalli fi 8 minuti biss. għanna is-soppa lesta. Nfakkarkom li qed nagħmlu Is-soppa fin-Nutrimix, in-Nutrimix m'għandhiex element, imma qed issajjar kinetic energy, qed insajru soppa tal-ħut bix-xewk b'kollox. Hekk int issegwi tajjeb tara kemm hija effiċjenti u professjonali n-Nutrimix. Ittina dil-kwalità ta' soppa u dawk kollha li jafu x'ġifieri tiekol il-ħut bix-xewk mitħun imma jiġi likwidu kemm huwa importanti għal saħħitna. Din hija soppa vera sempliċi li kull ma għamiltu huwa żewġ weraq ħabaq, erba' ħutiet mollija, basla waħda, żewġ sinniet tewm li l-ħut, il-basal u t-tewm kienu msajrin, il-ħabaq, iz-zunnarija u l-qarabagħli kellna tnejn żgħar tfajnihom fin-Nutrimix. Nista' nservih bil-ħabaq jew inkella bi ftit tursin żgħira fil-wiċċ dak skont il-gosti tiegħek. Mela hemmhekk għandna il-ħut nistgħu ngħidu ħut bnin ħafna jien fil-verità il-gost tiegħi li jiena fil-għaxija meta nasal id-dar tard ngħid għamel soppa. U ngħidilkom il-verità, soppa tal-kull kwalità nagħmel, speċjalment tal-ħaxix, il-ħut, it-tiġieġ, it-tin iċ-ċans li bawl żgħira, daqs di pereżempju jkun biżżejjed li nintela' għaliex għax ikolli n-nutrijenti kollha fiha. M'għandix għalfejn noqgħod niekol aktar milli suppost. L-istonku tagħna mhux daqshekk kbir li niekol ħafna, allura inti kif tidra. U s-soppa li fiha l-vitamini u n-nutrijenti kollha għal saħħitna tiswa mitqlu deheb. Allura għalhekk nirrikomanda li inti tiġi u tara anka n-Nutrimix jew iċċemplinna fuqha Ċemplilna srqa f'dwara aktar. Nħu gost anka saqsi għalija ntik iktar informazzjoni. Il-gost tiegħi wassallek il-messaġġ li tajjeb li sibta li għalik. 2-1-4-4-4-3-1-7 Jina edda għas-servizz tagħkom. Ħanuħu l-opportunità nirringrazzja l-World Marketing tal-li tipprovdinna dawn l-odda hekk importanti fikċina tagħna. Nirringrazzja l-Big Fresh tal-Mostaħ xejjex kollha Il-Snow White Meat and Portri għal-laħmijiet li tipprovdilna ġo dal-programm u barra minn hekk nixtieq nringrazzja l Connie's Fish Shop għall-ħut frisk li tipprovdilna minn San Pawl il-Baħar kif ukoll nixtieq nirringrazzja mill-qalb lil Scott Supermarkets ta' Malta kollha għall-groceries li jipprovdulna u l-Emmy's biex ituna n-nuts, il-pecan nuts, kull tip ta' nuts, il-buckwheat, kull oġġett wieħed, kull oġġett ieħor li bħal dawn l-affarijiet l-importanti għal saħħitna. Jiena nistidinkom, nirringrazzjakom, nistidinkom li tiktbuli u ssaqsuni dak kollu tixtiequ intom u tiġu żuruna. Ejja żurunna l-fira l-kbira, ejja duq xi ħaġa tajba, ejja l-festa tagħna, il-festa li nintaqgħu nsiru nafu aktar il-xulxin. Intom tafuni sew, ma jien nixtieq nafkom iktar mill-viċin. Grazzi ħafna talli ssegwuni u ttuni l-opportunità li jkolli aktar entużjażmu biex nibni aktar riċetti, aktar programmi li nħosshom ta' interess għalija xi anka jien nitgħallem meta jiena nirriċerka u meta jiena nipprova nibni aktar riċetti u nieħu gost li intom tagħmlu dawn ir-riċetti. Grazzi ħafna. Ħa naraw x'qed nagħmlu hawnhekk. Mela ħa naraw il-kaċċatore kif sar. Hawnhekk għandna Ikla bħal din nistgħu ngħidu tikkumplimenta il-familja kollha ejja ngħidu hekk. Il-familja kollha. Tibżax issajr fis-sistema waterless u tibżax issajr fuq nar baxx. Ħajsillek fil-ħin. U hawnhekk għandi gradilja tas-sistema waterless. Nista' ngħid is-sistema waterless għandha l-aċċessorji kollha il-borma val, il-borma kbira, il-borma tan-nofs, il-borma bil-passatur u saħansitra anka l-gradilja. Anke l-gradilja. Kemm inħobbha dil-gradilja. Ħa nġibu ftit ilma tan-nimbus, nitfgħu ftit ilma, hemmhekk qed jiġi l-ilma boċċi boċċi, dejjem nagħmilulkom biex dawk kollha li qed isegwuni jindunaw f'liema kundizzjoni trid tkun biex jiena nixwi. Mela jiena kull ma rrid huwa jekk ikolli hot plate, slow cooker u terazzin bi gradilja jiena jisni għandi barbecue is-sena kollha. Hawnhekk jien qed nagħmel biċċa perżut tal-koxxa biex intikom l-idea, nagħmlu mod jiena. Ġiet ħabiba tiegħi jew ħbieb tiegħi u rrid nikkomplimenta xi ħaġa u kulma kelli biċċa perżut tal-koxxa. Bil-sistema waterless jiena nista' nagħmel ikla. Se nagħmel f'din l-ikla? Għandi ftit perżut tal-koxxa, għandi ftit kurrat, kelli żewġ kurrat u ħames tadamiet. Ikun biżżejjed. Mela f'dal-każ jien issa ħanħalliha tinxtewwa tajjeb, nagħlaq bil-għad u nista' jkolli l-opportunità wkoll tinxtewwa sew, jiġifieri din mhux se toħel ħafna mal-bogħor mara, ara diġà bdiet tinxtewwa, kif tfajtha dirett bdiet tinxtwieli. Issa di xotta allura ma tantx għandha likwidu daqskemm kieku għandi tiġieġa, allura jekk teħel mal-taġen, mal-gradilja toqgħodx tinsara magħha. Issa, F'dak l-istess xaħam u gravy li ħa terħi l-gemin, ħa nitfa' daqsxejn kurraz. Jiena ġieli dawn l-affarijiet nħobb nagħmilhom. Anke starter, starter f'nofs il-mejda. Nieħu gost li pereżempju jiġu ħbieb tiegħi u ngħid ħa nagħmlu xi ħaġa ta' malajr. U fi ftit sekondi nistgħu ngħidu tadam, kurrat, ftit perżut tal-koxxa, Seta' kien ħut, seta' kien tiġieġ, seta' kien oġġett ieħor li inti tixtieq, allura hemmhekk kellek iċ-ċans li inti tikkumplimenta anke lilek innifsek u l-familja tiegħek b'xi ħaġa li tieħu gost żgur. Mela hemmhekk għandna t-tadam, għandna l-kurrat u l-gemmen qed issir, il-persut tal-koxxa. Mela s'issa għamilna s-soppa, għamilna wkoll il-bakwit qed isir, Imma issa wasalna wkoll biex nagħmlu ftit ġus. Infakkarkom li grazzi għal word marketing li għandna il-Paris Juicer, kemm importanti għal ħafna minna li jkollna l-juicer, speċjalment dawk li jħobbu jagħmlu juicing. Juicing tal-larinċ, juicing tal-pitravi, juicing tal-tut per eżempju, bħalissa ħanqabdu ftit tut, jinħsiltu tajjeb, jien propju ħanamlu mal-ġelat dak, ma ħnamel ftit tut żgħira Ftit zut nikkumplementah bi biċċa pitrava jew tnejn, tant jagħmel toma tajba l-pitravi mat-tut, niggarantilek jekk tibda tagħmlu ħatibqa' tagħmlu u ħanamlu ftit larinġ. Il-larinġ jidħol f'ħafna juicing għax il-larinġ għandu it-tomati jew partikolari u importanti ħafna nżiduh mal-ħxejjex, pereżempju spinaċ, brokkoli, karfus, dejjem nejn bit-toma tal-larinġ ħalli nibni. Dejjem nibni. Hawnhekk għandek żewġ riċipjenti, wieħed biex nieħu l-fibers u l-ieħor biex nieħu l-juicing. Il-fibers tista' terfgħu u Kull ma trid tagħmel huwa tixgħal u nibda nagħsar ftit ftit. Mela hawnhekk għandi t-tut, għandi il-pitravi u għandi l-lariċ. Jiena nħobb

Il-flavours jitħalltu sew, għandi t-tut hemmhekk, għandi l-pitravi u l-larinġ, ara kif tħalltu tajjeb. U dak huwa l-juicing li aħna għandna illum minn dak il-larinġ pitravi u tut. Jiena naħseb hija xarba Tajba ħafna, hija għal saħħa aħjar u dak li nirrikomanda li hekk inti jkollok ix-xorti jkollok sistema bħal din dan il-juicing jiswa kemm jiswa. Għax la fih preservattivi, la fih ilma waqqas zokkor artifiċjali, dik ħan nirrikomanda lilkom biex intom tatu kas Għal saħħitkom. Nawgura għal kulħadd ikun f'saħħtu, importanti ħafna. Hawnhekk għandna l-ikla qed issir, ikla ta' malajr ngħidilha jien, jien ngħidilha il-healthy fast food. Il-healthy fast food fil-grilja tas-sistema Waterless, araw xi ġmiel. Araw kif qed tinxtewa sabiħa. Tara kemm hi sabiħa xi ġmiel? Xi ġmiel vera? Qas għandek ċans taħseb Biss il-grad li jeses is-sema u għoteles ittik sodisfazzjon. Jekk inti ħad tagħmel gemin, sausages, tiġieġ li joġob lilek. Għawweq u żommlok il-kċina nadifa. Għaliex għax ma tarmix fwar. U dik hija xi ħaġa importanti ħafna. Ħanifqu hemmhekk, ħalli issa naraw xi miss u nħorġu l-ikla llum. Imma però nixtieq nagħmlilkom ġelat tajjeb il-ħwem. Hawnhekk għandna r-ross u l-ħaxix li se jgħandna fis-sigva per, hawnhekk għandna il-bakwit, il-gemin li sajjarna fl-imkien, il-kaċċatore u issa malaj malaj ħan nagħmlu ġelat. Biex ħan nagħmlu l-ġelat għandna bettieħ, banana u tut. Issa jien miegħu ħanżid dawn il-fibers li kellna tal-juicing. Kollox kien maħsul nadif u l-fibers kienu il-pitravi, it-tut u l-larinċ. Tlaqna.

U għawek għanna il-ġelat lest, dina nixtieq nħu l-opportunità nirringrazzjakom, nixtieq verament nintaqa' magħkom il-Monte Cristo, din il-ġimgħa nkunu hemm is-sitta ta' filgħaxija l qudiem u kull ma fadalli u ngħidilkom grazzi tal-li segwejtuni appuntamenta ieħor għal ġimgħa d-dieħla u sadattant nixtieqilkom vera is-saħħa u dan il-ġelat għalikom. Saħħa.